Aizawl khuapi ah tuahmi MISME fainai ah Myanmar mino Lalnunsanga nih teinak a hmuh i champion taisawm a lak. India Mizoram ramkulh Aizawl khuapi ah mee ni sawmthum zan ah an tuahmi

Myanmar mino Mizoram fighter Lalnunsanga le Manipur fighter Thangliansanga hi an tuahmi MISME fight night ah a biapi bikmi an si i hnu bik ah an i thuat hi a si. A raunkhatnak an i thuat lio minute pali le second sawm li nga ah Myanmar mino Mizoram fighter Lalnunsanga nih knockout in a tlaih hi a si. Kum hleiriat upa fitnga le inchis pahra a sangmi Myanmar mino Lalnunsanga hi Sagaing ramṭhen Kalaymyo peng Khumui khuami Pu Laurinsama le Pi Sui Dimpar hna i an fale pali lakah ngakchia bik a si i SSP sio ralkap nih hramhram in nawlngeihnak an lak le cangka in India ram chungah aa dor vemi a si kong lungmali post nih pehtlaihnak kan tuahnak ah Amah pumpak nih a chim. India MMA ah aa celh liomi Lalnunsanga hi a liamcia thonghni kul le thum kum thawk khan Hyderabad, Mumbai le Darkhopi tal in India ram hmunkip ah an tuahmi MMA amateur ah voihlei sarri aa celh cang i voihlei ruk teinak a hmu. Voikhat a sung. Cun MMA pro ah voihnih aa celh cang i a voihnih ning tein Teinak a hmuh caah meni sawmthum zan ah champion taisawm a lak khawh. Meni sawmthum zan ah Mizoram State Mixed Martial Art Association MISMA nih Aizawl khuapi ar ding thluahmah indoor stadium ah an tuahmi final ahcun Chin mino Myanmar fighter UFC flyweight world champion Joshua Wang Boi Thawng nih khuallian in a talpi hna.

Chungkhar he naihniam in a ummi nih lungmali phuasa an chim. Mi ni kul le ni kua khan tiah pami Pu Ṭha Cung Lian, Pu Ṭha Cung Lian i a fapa le an hawipa cu Tlawng tiva ah a riak in an kal i zanlei sang ah khan Pu Ṭha Cung Lian hi Lengkhang a zar lioah tiah a paam tiah theih si. Zanlei suimilam panga le cheu hrawngah khan lengkhang a zar lioah ti nih a fenh i a paam hi a si. A hawipa le amah lengkhang an zarnak hi pe zanga hrawng an i hlat ti nih a fenh le cangka in a fapa le an hawipa nih cun an kawl ko nain an hmu kho lo. Cu hnu ah Pu Ṭha Cung Lianruak cu Aizawl khuapi, Khatla sang YMA le Kharsawn Khrihfabu mino hna nih i bawm in zankhuadei le chun nitlak an kawl i nizan May ni sawmthum ni khat zing suimel laang pakhat le cheu hrawng ah khan an hmuh, tiah chungkhar he naihniam in a ummi pakhat nih lungmali phaw sa a chim.

An lakmi bom an hnon lioah ruahlopi in a puahhnawh hna i an thikawng tualchung hriamtlai put chungin ṭuanvo ngeitu nih an chim. A luancia May ni kul le ni riat zinglei ah khan Thandabingkong khuami kum hleiriat nu nih Sangkale khua pawngah bom a char. Cu hnuah inn ah a ṭinpi i hringtu a pa nih a hun lioah puahkehnak a chuak tiah an chim. Bomhpuahkehnak ruangah hringtu pa a kut pahnih ningin a bul i hmaiah hliamhma a tuar. Cu bantuk hriam in a fanu kum hleiriat sawng a ke le kut ah hliamhma a tuar i kum sawmli panga nih a hmaiah fak ngaiin hliamhma a tuar chih tiah theih a si. Cu hnuah hliamhma tuarmi pawl cu furmhio sizung ah an kalpi hna i pa pahnih cu hliamhma tuar kho loin an thi.

Kum kul leng umhmun an rak khuarnak sakhan cu Ken a li hruaimi tualchung hriamtlai ṭangṭi phu nih an kah tiah theih a si. Kaphnih kar kahdohnak nih hra a rauh hnu May ni kul le ni kua zanlei suimiallam pali hrawngah khan Chalawngci sakhan cu tualchung hriamtlai ṭangṭi phu hna nih tlamtling tein an lak khawh. Tutan an lakmi sakhan hi SSPC ralkap zungpi number pahnih Strategy kuttang battalion pawl kum kul leng umhmun an khuarnak sakhan a si tiah an langhter. A liamcia thonghnih kul le li kum Juntha chungah khan KNLA Brigade 4 le tualchung hriamtlai ṭangṭi phu nih Angtawar ah sakhan an rak lak lioah Cawlungci sakhan in SSP sii ralkap pawl an rak zaam nain cu hnu ah Khamaya zali sawmthum thum battalion in ralkap sawmriat leng he an rak lut ṭhan i umhmun an khuar tiah theih a si. Nihin lai lurawn semnak khua kan dirhmun cu ralzaam he Lungmali post thazaang a kan pe i kan thawngchim a ngaitu nan dihlak chungah kan i lawm tuk hringhran. Thaizing lei ah thawngpang thar he kan i tong ṭhan hna lai.